Amoto dano weng kit me nino ducu ari dong ma pe dok adwogo i yamo tic dwong odi dano ni yo i kare mo nongo tye idog gang mo ngeyo i kare macon dano bedo kacel nining Ci i dog gang eno-ni gunywalo anyira anyira mabeco ma nenogi mit atika tika ma gikwidi, gitweyo yen, gitwomo pii, jamine weng gicito ka tongo pii weng kacelu. Ci i kin anyira-ni onongo tye nyako acel i kingi nyinge Lalere en dok kwidine dok okato pa luwadigio, lenge bene dok oloyo pa luwadigio jamine weng dok ka otimo pappate dok bedo tye. Ci dong nongo mere lokke dong bedo dong ka nongo nyare bene ebed kwiri calo pa laleri, min laleri olonyo ki ngo ngo ci nongo anyira wadigi-ni pe dong giwinyo agonya tutwal pien gibeco gire ento pe dok gibeco calo pe dok pore ki pa laleri. Ci nino mo dong guwaco aa lok obed pe wabedo gire pien laleri obed laminwa. Dano me dog gangwa ci dong guyubo lok ni myero icit ka tweno yen wek laleri wacit wunu i bunga ka tweyo yen laleri gudongo wa ayela pe gucako wot gicito i bunga gio i bunga anyira ca nongo gitimo jamigi o kakaka oyotoyot laleri nongo pud tye ka baro yen mo ma yen ma komgi olor mulil mabeco en laleri nongo yenyo ni ibar Dano otweyo yen gi ogi jingo lilero pud tye ka luto mege lilero oluto yen otweyo ma neno mit aa dong wacito gang tyeno tyeno bene dong lakite moni kenyo lilero gi dong guyeyo yen gi dano oyeyo yen o owici wici wici dong idwogo gang ma dong gu o guwoto dyere ki dyere dong myero gu dong cok bene ki gang ento pud bor manok Jo-ni gubino ni gunongo got opoto oumo yo ni wuu, wan ni nen wakato ki kany dong onongo got peke dong man kong doki yo dong pe got ca ocito tung ca ocito acita tung ca ocito acita imanyo bene pe ineno wa ka mugik man dong tin watime nining Aa, piny oloyo anyira ma pe tye i nge yotin dong wan dong wadok gang kur got pe ogengowa yo. Anyira ni wa aa ka kuman ki cak wer gwokke ni gwok timi wa kica pien gotti nongo pe kany nongo mogo obedo tango tango. Anyira ni gucom dong gucako ngat acel otelo anyim-mi ocako wer Goti goti lenga wa yo nyako maber odong cen Goti goti lenga wa yo nyako maber odong cen Nen kere lake nyako maber-ri odong cen Nen oturo adyang nyako maber odong cen Nen oluto yen nyako maber odong cen Kot oyabbe. Matitidi ma romo ngat acel keken ki yanneni, nyako-ni okato, okato tung kwica, gotti puk, oumo doggola o ki jo angwen mudong-ngi. Ngat man neno wang awote en lalero odong i ngec. Eh, nyako-ni ojengo yenne loka tung kwica kuro luwedigi. Nyako namba aryo dok ocako wer, Gotti gotti lenga wang ayo, nyako maber odong cen,

Got oyabbe matitidi ma romo en nyako acel-li nyako-ni okato myero dong dek nyako me namba adek okato namba aryo ocito ojengo yene bot lawote kwija ci akworo jo odong ingec-ci namba adek okato owero wer en kite luwotgi guwer-ni. Namba angwen okato owero wer en kit ma luwedi guwero ni got oyabbe okato dong odong en lalere kene aye dong odong ngat aye dong pe ingeye ento myero obed i wer en kit ma luwedi guwero ni lalere ocako wer goti goti lenga wanga yoo nyako maber odong cen

Lalero wero got pe yabbe. Eh, dano na nen guwero got yabbe odo. Lalero wero dong kok akoka ma dong lalero wero got oyabbe ma romo be en lalero kato. Lalero donyo i got, got dong pe oyabbe ki tung kuca me kato bot luwedigi-ni, tung ngeye be dong oume-o, got oumo lalero dong ki i iye kunu. Lega dong yo me kato woko pe dong pe, lok me cito anyim be dong pe, lega dong ogak i got, anyira ca gukuro gukuro aa lalega tika dok otuci kit yo ni kong icito irot ka pud tye loka ca be dong pe. Kit ma myero ngo ma myero etim bene dong pe lalera dong a anyira ni wee gin dong lare kwo ba lalera dong kadi wawaco wakur to wakwor dong pe anyira ni gucako cito gang guyeyo yengi dong gin angwen keken lalera dong odongo i got anyira ni gucito gugwoko ripot gang ci wan ma wacito ka tweyo yen ni ma wakato ni nongo got mo pe iyo Ento ma dong wadwogo-ni, wanongo got oumo yo, ci dong wabedo ka wer, ci got obedo ayaba i wangwa, wanga yo dong wakato. Ci dong wakuro laler ekwer, pe dong wangeyo ki loka tung kuca pien kuca bene dong donyo, dong dok i kur, got ogengo yo. Aa, min alero wa eka kumeno nyare dong oto, min alero ocako koko nyare. Nyara dong peke kaka dong kumeno dok nongo ngo dok tye nyara dong pe canna dong canna nino alero obedo labongo gin kare man ki i got kwica awobi mo tye en dong odoko cwalo alero lenge bene calo en alero kikome ma inongo mere i gang okur kwica awobi ni dong omito lalero dong kare nongo tango en aye nen calo got kare man awobi mo mere maleng atika

Mine ki gang dong mere cwercwiny mito neko anyira ma kany ni bene dong tye i gene kicunogi bene dong ni gunywal bene kinyomogi jo mukene bene dong gunywal lutino mine leriwa aye man kani onyara tye man an bene kong dong kwaya tye nongo dong neno en ni kwayo mon mon pa mon mukene ni man an bene mega kong dong tye kiti eh ler obedo ler dok onywal namba aryo Tin ber calo mine ja calo wonne nongo lunyodo beco lutino beco ma pe ineno imito ki kany ber joni be tye inywal min na lere cwinye pe wiye pe wil i kom nyare cwer cwinyi ken tika obedo ma nongo iye pe yom pi en nongo neno en pa luwadigi ni wai man mega pi ka onongo tye bene nongo kiti ee ci got ada umm nyara oo nyarane onongo dong otimo ngo Lalelo bedo mwaka tum ki tum lalelo dok ogamo iye dok onywal latin me adek lalelo onywalo awobi ma awobi beco ka ineno pe dong ineno imito ma dong awobi namba adek bene dong odongo bene dong beber dong lalelo dong ocako penyo cware wa an to dong abedo ba an myero kong aci nen ma ba ni aa in kong icito ka neno mamani ada in idwogo Pe an dok adwogo kor nining? Lutino adek kulu imito wai an dok pe adwogo? An adwogo, ento ber myero an acinen ma ma nongo bedo ma cwinya cwer inge ni an apeke kun nongo an atye kany iya yom. Lutino bene tye wek an ka ater gikwayo ma wek ma ocit onen. Cware wai aa loko pe, kita ber in dong iri tutwal ma pe i o gangi. Ka amiyi dwe acel ma olo ber ni a ber, wacito wabedo dwe acel ci wadwogo. Wan odwogo, wan dong pe wacito ka mo, lutino adek kulu an dok aterogi kwene? Ee, gene cwale lalere oye ni lalere gubin, oyabo got oyabbe, lalere gucako wot me bino gang. Nino lero nongo tika obedo mere ma nongo ci en tye itike nongo obedo mere ma nongo cwinye pe yom ica weng nongo iye pe yom ma dong wi gang dong nen kede ca mine be yo gang gine ocikke mine kona moni tye manok en aye laler dong oneno mine obedo ite yat ci dong en dong ocung dong ocwalo awobine nambacel-li wa inene ada ni obedo ca jajani cet bote ce bed ikore Ci wacci an atyena lalere, awobi ni okato ki ngwec na nongo iye yom en bene nongo bene pe ngeyo gin mo o ni ada ada ada bino bot min laler ni ibed i kor min laler, min laler to cworo latin ki kiniga ki ming marac bino ka nyero doga in imito wai ka onongo nyara tye kono bene ki kwaya pe calo wun nga wa obino lanyero an, an pe amito cita kwede cen kuca dongo latin. Pien okato ki koko yomcwiny ma nene obino kwede-ni ocako dok ki koko bot minne, Aa, mami ada gire pe ojola ma odongo ni meno ka nongo in itye man kong en bene lutine dong tye calo wan, lero wa ebed kany. Awobi-ni obedo lero dok ocwalo awobi me namba aryo ni citi in dok iciti, mogo nongo gum papat ngo ci item dok gumi.

Litino odok cen bot mine ni, Mami aa kulu ba, daa-ni eni pe jolo dano, odongo oryema maber, olero wai bed kany, awobi matidi in dok iciti gwok dok in nongo kit cogoni nongo cogo dok imargi mogo dok ijoli. Latin okato ki ngwec ma nongo neno mit ma gitino beco, latin okato ki ngwec ma nongo yom cwiny ocito mito gwoko ada kuman bene ada ada ada wan ya wan lutino pa Lalere ya ada lutinne wun ngo ma tin tye i wiwu lutino eni tin ngo anga kit anga tin nyero doga kit eni an adedeni ci man wun wunyero kit eni ka onongo Lalere tye ada. Ci onongo an lutinona kono peke kite bwunu tye ka bino ka wakke bota ni man dong wunen ni ludikwaya dong pe dong obino ka nyuto nywal bota dongo latin-ni coro kwede cen kunu latin odwogo ki koko aa mami ada-ni kolo ba. Pe wujola, lalet wea, ma mi wai nongo nge ni an apeke, ma mi nongo be imar wolu weng man nongo cweyo cwiny pien nge na pe, wek dong an wacitu dong wun dong wudong inge ya kany, wek an dong agene, wek an dong atel yo ka dong wunena ci dong ngeya. Ler-ri dong ocako wot ki lutine, gucako wer.

Ni adada inen ni wun tyen piny oru iwu nining? Ni anen kong itino ni kong gubino ka nyero daga man wun agang kany wungeyo lu weng ni nyara peke ni ee dok pud wukela en akel nyara oto wa nene wa cing ca ma dong bene wa guro wa lyele o en dok in pud iwaca ni itye ka winyo dwon ngat acel lalet an adek ba nyer ni en aye nyer dano aka kar kunu kingeyo cano dano.

Ngat acel dok obino dok owaco en lok ma ne nen ngat acel owaco ni mego imito dene adeya wek wun adida ineni an ka tin ka pe aneko dano ci an aye abito wun tin ngo marac kedwu an tin atina ni ma piny yot ma pe an atimo bal nongo an kwo pien nyerone dong mito kato komao. Wunyera ki ryeni wun wumito wai ka onongo nyara tye ada kono pe atye ka neno kit ma wun wutye ka neno moni kono kikwaya pe tye kit ma kikwayo tye-ni kono pe cwa nyara tye calo cogo anyira wutye-ni nyiru wunu wacci wun ni nino mo dong kawu ler tye mere ibino abina ki wer ma dong o dong cok dwone mine bene dong winyo aa lokki dong mito dok ada oo bajone. Ngati ada laleri ma ineno laleri mito peto kolo i dog yo ma dong idonyo kwede i gang okato ki ngwec opeto kolo oteno wa ot opeto kabedo okato ki ngwec ka jolo wi nyare oo kwija ma ya ma ya dong opate yom cwiny ogwake omote laleri man in a ma an ya angeyo ni dong ipe man ikwayo Gwaro ki tino ma nangge gidongo gi ata ni dong mere yom cwiny pe bedi inge kor atim ma atimo ni nining koo yom cwiny wacito gang jolo lalere gikelo lalere i gang ma inongo yom cwiny dong bene pe lare ni gikelo tedo tedo calo tedo koo gicamo dek ma mitte keken nyako ma naka ya lok oywek i kin gang aa lalere tye ba lalere macen iwaco gene ni lalere obino bene neno mine Welo bino i ruk ruk ka moto lalere dek ka kitgi pat pat lalere nongo kikelo dyel dyang kor ngo-nu dano igi yom piny yutu karama calo karama kor mat coda kor in inga gang opong me ata ca weng yom cwinyi ken lalere dong otito a mami wan ni kuca watye wabedo maber ber onli cwec pe tye ayela mo in ibedo agonya nen lutino en kong Cwalo bene tye nino mo akelli bene ineno cwalo leng bene ma pe twero in ineno ki i kom itino kong yomcwiny twero kong nino alelo iye dong odoko yom en calo mon wadigi ni aa nenu nyera nyara kara tye nyara tye cam malo nino dwe bene tye ka cito ingeyo jami mamit bene dong nino dwene iringo iweko itye adwoyone adwoya. Nino dwe bene tye ka cito ki rarara ma dong gene dong cok en laliro owaco ki mine ni aa cwara oto miya dwe acel keken ba myero wabed dwe acel keken ci wadok oo ni aa yela pe mine ler dong ocako yubo gin ma dong odong cabit acel keken ocako dong yubo peke me gwoko dong nyare aa lok obed pe I dino bel ki rego odii ki jubo manyim itimo kor gin ango moko kwon kono anga anyaka lamin alere matidi bene onongo tye wa i mami an bene amito cito ka neno gang lalere ci lalere owaco ki minne o nongo mapwod wa aa mami ganga ni eni kadi wun wumito ni wucito wun pe wucito wan aye ka wamito bino ci wabino ganga ni pe cete wan keken aye watwero bedo iye kunu wun pe wutwero nyaka ni an amito cito Wutanyo atanya ki rito lok ki i juko dong pe iber dong jukke tiko dong pe dong myero wa konye cok dong konye i otti koni ka icito ka konye i ducu inongo lalero lwio otenyo en aye mito cito ma dong i juko kwe wek aa lok obed dong pe in kadi imito cito wa citu. Ento nino dwe me dok oromo, Ler ocoko yecce, gilwokke, giruko bongo, giwot me dok cen. En ki gitinone gimoto mami gitimo ngo? En lamin Ler-ni ducu dong iye yom pien ni wa in dok icere giri tutwal-li in dong wacitu. Jo-ni ocako wot, guwoto ma dong gicok ka o en ka ma got oumo iye laler-ni, yamo mo obino calo lapiro piri piri piri obino ci tugi oumo jo-nio mere maber pe tye inge yo ingweno wigi o lakite moni kenyo en aye dong yamo ni oware-ni nyako-ni dong opo ni dong mere kene ler-gi dong pe yamo-ni ocito kwedgi o i gangi gin ma obedo tongo tongo en dong idog mere i dye yo kenyo ineno ngeye dong lalergi pe ineno nyim dong laler dong pe jon dong peke gucito gangi nyako dong ocako tung cen ma dong iye tye ka cwer tye ka koko bino dong otito ki mami ni mami aa wa o i yo kwija gin otimme otimme kiti eni Wan dong ber an dong apo apoya ni laleragi dong pe ni ee, wan dong wacci in iwinyo loki cere tutwal loko dong pe dong laler owacci ni gangi enoni wan wacito iye i kwer gin aye ka gimito bino gin gibino co in dong ibed ma dong imot wa kwidi kany ka nino mo gudwogo ci wanenogi wan cito kunu loyowa. Ci te adada ni dong okek, dong man an amito ipwonye ngat acel acel dong onen pwony ango ma en enongo iye pien pwony dwong, pwony me idingo pa nyako-ni ma nongo pe ijukke kwede ki dong kwiri mukene wa ijami weng timme me berre, lero bene kara pe dok got oumo pi racce pien dong litino beco onyomme wa bene.